pamusoro henyu dare eh, ini ndoitwa vanhika iro saka zvandanga ndafunga ini ndezvekuti Eh, dunhu redu hatina mambo hongu ndizvozvo saka zvandanga ndafunga inini kuti mwanakomana wamambo akura hongu saka zvaakura kudaro manje saka tanda funga ndompa mwana wangu inini sarudzai kuti agove mukadzi wamambo riri munzeve
ufanira kuchiita vasikana vese vauye pano Iwe
handidi munhu anondipikisa kana ndichitaura. Ndiroro.
Zvandatotaura ndapedza. Raunotipira ndiroro. Dama ravave nayo rakanaka chaizvo. Dunhu redu harigari risina mambo ndizvozvo remachinda. Hongu. Saka kuti mambo mambo agadzwa asina mukadzi azviite. Zviri mutevere. Nyaya inotiparirira ndikuona kunge yakanaka iyi. Muri kupanzwa usei machinda iyi. Ndiri munzeve mwana wamama. Ndine kakupoka nani?
Kuti imi hamungandisarudziri. Ndichabvisarudzira ndega.
mwana wauyu mwana wauyu akanakisa chaizvo ndizvozvo ichara kadenga susura ndadya ukamuona iyoyo moyo wako nonyevenuka mwanangu saru chaiye saru saru izvozvo ndizvozvo chinoita iyo saru ndoo waanofanira saru zvakakodzera kuti atoresa pamusoro wemachina pamusoro wemachina pamusoro pamusoro pamusoro munhu mumwe ngaataure ndachipikisana nazvo izvi tsika yedu isusu inoti tinofanira kudedza mhandara dzese mambo tsvaga wega mukadzi ndizvo chaizvo riri munzewe asi mwana wauyo aripo waati anoda kupiwa mambo Ameoti. Unobvumirana nazvo here? Mambo havangasarudziwe.
Mwana wamambo unopoonawo sei ipapo? Unobvumirana nazvo here?
Pamusoro idara.
Mwana akanaka chaizvo. Ndiye ega ari mudunhu rinori. Mwana akanaka. Ende pamhandara dzese dziri muno. Hapana akanakira nemwana wauyu. sazva zvakakodzera kuti atore mwana wako iwe zvanga zvakadii hazvo kuti tironge mutambo wekuti mhandara dzese dzinouya mudunhu rino iye osarudza pake zvake kuti ah. waanoda ndeupi pakutoitawo pakupokana ka pamusoro pamusoro pamusoro isina mhandara mudunhu rino sarwa akaipei haana kuipa saru saru haana kuipa nai yako nai ndiro roratova rewe pamusoro idari pamusoro riri munzeve ini handina kupokana nezvamareva asi imbondipewo chinguva chipfupi chekuti ndinge ndichifunga kana mazuva matatu aya ndizvo
riri munzeve mwana wamama saka machinda ndofunga kuti zvanga tagarira panapa ndiyo inyaya yaparurwa panapa kana tikachienda yedu kumukova yedu hapana rakashata riri munzeveri ndizvozvo tinosangana nechimwe chikamu chinotevera wafunga wotinyorira kuti wafungei ndizvozvo hatichagare chinengeiro eh. ah!
zvino hazvisi kufamba zvakanaka gore rino ndaona mhuka kana dzafonenza handiti asi
ndokubata maoko eh. rawataurawo handiti isusu ngatitsigirani eh, saru

asi mambo munowirirana nazvo here zvataurwa padare aiwa ndine kupokana nazvo zvikuru nekuti ini handingasarudzirwi manda ndichasarudza ndoga panenge parovera hana yangu ndipo pandichange ndichienda ichocho ichokwadi mambo handingasarudzirwi asi ndichasarudza ndoga ndowirirana nezvamataura
unoiona sei nyaya yanga itaurwa padara indoona kunge hangu vanga vachidzvanyirira mwana wamambo mwana wamambo anofanira kunozvitsvagira ega anofanira kana kutoita mutambo wekutoti tounganidza mhandira dzese mudunhu rino kuti azvitsvagire ega kwete kuti anotsvagirwa
mambo handipaone pakakodzera ipapo mambo sarudzai ndiye achave mukadzi wemambo ndiye achagadzwa kuve mukadzi wamambo sahwira unokuona akadii ipapo
imimi sahwira tinenge takutopesana manje kamutauro kamakuita kakata kutopesana hatisi kupesana mambo sarudzai ndiye achagadzwa kuve mukadzi wamambo aiwa takutopesana samira inzwa unzwi iwe nzwi
inini chokwadi kuzototi ndini ndine mwana acharoorwa namambo

Baba, mati.
Gore rino ndo kuzotoita mukadzi wamambo mudunhu rinoyo. Ndozvani tinotaurwa kudaro. Mati chii? Inini. Iwe iwewe saru saru vanhu vese vanhu vese kudaro wanga uchingoti saru saru saru. Eh?
Mune chokwadi baba. Ndabva ndanzwa kunatsofara mwoyo mangu. Saru chaiyo. baba ndizvozvo saru ndangoti rege ndingokudzo ndangoti rege ndingokudzo ndozvataurwa kudare kwatanga takagarawo saka tinoita kutouyawo kumuzinda ah, baba
rege ndinombotora mombe dzangu gogo ndizoye ndichikutaurira izvi eoi baba
Oh, chimbochi. Saka kutoita mambo kanzi. Mm.
Eh, rega ndinoona sahwira wangu. Ndoya ndichikuona. Fana kugadzira tichawa. Endiendi. kunyeurire zvataura nababa vangu mm. kwanzi zvinhu zvataura kudare hanzi inini ndini ndichange ndiri mukadzi wekumuzinda inge mapinda asawira eh, asawira ndachega ndiye ndikunyeurireyi ndikunzwa mufaro mumwoyo mangu kudai saka asawira tadii tati tai tiende chimbotsvaga rutsotso
ah, timbofe takakukangana asawira wangu nekuti ndini asawira yepamwoyo chaii
Havakomana muri kuzvionawo sei kuti gore rino igore renzara totobva kumba tisina kana kudya. Ah, gore rino nderenzara taona ko apa michero yacho haisikanamboibva tatobva kumba kuti tichi tinonosvika tichiwana michero haisikanamboibva ishoma futi
Tingambodzika kumiro uko. Pamwe tingawanewo zvekudya zvinotandadza meno.
Kuenda nonge tabiri.
Pamwe tese iri kubara.

mhuka dzesango dzakufa michero yakufa ungaita sei naro sango rii dunhu rino haiwa ha vanhu havambofe nenzara nokuti kuzundira mambo kwakazara nechikafu andinozvinzwa mashoko andinoreva eh, kuvatara kadenga zvaino vatara kadenga asi haa moyo wangu hauna kumborovera paya Tadii tapfuurira mberi nerwendo rwedu. Ah, mambo andone zvichiita ini. Ah, hazvigoni. Hana yangu haina kana kumbobvira yarova pandamura. Ema. Vandichawana wangu ndichakutaura. Yeah. Yeah.
Ah, mambo na kupina msangu asi pani marura pani marura ndaona ngakadona pasi asi maruru eayo ndatinja zvokuigire kudari
sara uri ipapo ndakamira changu
moro kanicha rakadini
usanditi changamire zvako Fanira kundidana nezita rangu iro randakazvarwa nacho. Zvakanaka. Yandikubatsira hako kusenga chirongo chako.
Kwete kana.
Handifariri kuona tsvarakadenga dzakaita sewe dzichiremerwa.
Kwete kana uye hako ndikutakurira. Ndiya unogara kudunhu ripi? nekuti ndanga ndane makore akawanda ndichitsvaga tarakadenga akaita
zvino wave kufanirwa kuita mukadzi wamambo
unopokana napo nekuda kwei ini ndini ndinoisa mutemo muno handina anonditonga muno
Ini manga makatsvagirwa mukadzi kare saka ini ndinokuka nanyaka. Kwete, ini ndinotsvaga mukadzi kandinodira asi moyo wangu waroira pauri zvekuti kamangwana chaiwo ndichauya ndichikutora kumba kwenyu wova mukadzi wamai
usava nekupokana navo ndichauya kumba kwenyu rungwanani ndichiri rushambanzira
ini handisisina mashoko akati wandei kuti ndinge ndichitaura nini ndine kwandakamirira
toonana tarakadini
uva nezuva rakanaka